Zdat-s ibedd waɛli i d-iwwin temẓin ad iziǧu. Awal iwwi-d awal, mi steqsan wa gar-asen. Ɛli yenna-as i waɛli, Mi ara ziǧuɣ tazart-agi, ad tbeddleɣ temẓin. Waɛli iǧaweb yenna-as, Ula d nekk, mi ara ziǧuɣ temẓin-agi, ad d-awiɣ tazart. Ihi, iyyaw ad nbeddel, ayɣer ara neqqim dagi deg uzal? Dɣa xedmen akken-nni, wa yewwi-d tazart, wayeḍ yewwi-d temẓin. Mi yewweḍ s axxam, Waɛli izuxer tmeṭṭut-is, yenna-as, Xedɛeɣ Ɛeliyas-agi deg ssuq, rriɣ-as aclim ɣer lqaɛa n teckaṛt-is, nekk wwiɣ-d tazart. Mi tessureg tameṭṭut-is ayen ilan di tackaṛt, tufa lqaɛa teckaṛt teččur d imruṭṭen n uɣyul. Ɛlinay, Ɛli, ina ula d netta i tmeṭṭut-is, Wallah, ass-agi ɣelṭeɣ wa Ɛli, ulama iḥerrec irgul, rriɣ-as imuruṭen ɣer lqaɛ n teckaṛt-is. Mi tsureg-itt tmeṭṭut-is, tufa ɣer lqaɛ n teckaṛt-is netta, azgen n ureḍl uclim. Tagi d tamacahut kan, lameɛna acḥal ay ḥemmlen medden ad myexdaɛen wa s wa. D ccɣel n kul ass, yerna win iḥerrcen anect-agi, d netta i yerbaḥen deg ddunit, yak? Ur as-d-ittuɣal ara d ddnub, ḥaca ma yettwaɛqel s wiyeḍ. Acu i rbaḥen sin irgazen-nni di tiḥerci-nsen? Yettwakteb deg Inǧil. Ur ttḥasabet ara, ur ken-ittḥasab yiwen, ur ḥekkmet ɣef yiwen, ur ḥekkmen ara fell-awen, semḥet, ad awen-d-ittusmeḥ, Ṣeddqet, a wen-d-yuɣal sɣur Ṛebbi, ad d-issimer deg urebbi-nwen lkil yelhan, yeččuṛen, inhezzen alamma yenfel-d, axaṭer ad tettwaktillem s lkil s wacu tektalem.
Anɛam, axemmem n Ṛebbi mačči d axemmem n wat ddunit. Iberdan n Ṛebbi diɣen mačči d wid n wat ddunit, axaṭer annect-a ɛlayit i yenwen f lqaɛa, i d-yenna Ssid Ṛebbi, annect-a ɛlayit i iberdan-iw, sennig iberdanen-nwen. Axemmem-iw sennig ixemmimen-nwen. Alḥamdullah Rebbi ur aɣ-d-ittara ara ccer i ccer-nni nxeddem kull ass. Ur aɣ-ixdeɛ ara akken ttmixedɛen at ddunit. Ur aɣ-ixdem ara almendad n ssiyat-nneɣ. Ur aɣ-d-ittara ara almendad lbaṭel-nneɣ. Alxater ad nesɛa lɛid i yennun ɣef lqaɛa, Anect meqqret lǧuda-s, ɣef it i t-ittaggaden. D lɛada n bunadem, ad s-yerr tiyita i win i t-ikkaten, tiṭ i tiṭ, ugel i ugel, akken ittwakteb deg Inǧil. Acu d-iqqar Rebbi ɣef wayagi? Ittwakteb ur ttxasamet ara ccer, ma yewwet-ik walbaɛḍ ɣef umayeg-ik, mekken-as wayeḍ diɣen. Ur as-ttaraḍ ara tiyita. Yenna-d Sidna Ɛisa yiwet tikkelt i wid ismeḥsisen yimeslayen-is, Teslam qqaren medden ad tḥemmleḍ lxir-ik, ad tkerheḍ aɛdaw-ik. Ɛni mačči akka i xeddmen medden akk? Sidna Ɛisa yenna-asen mačči akka i ilaqen.
Lameɛna, aql-i nniɣ-awen i kunwi ittḥessisen, ḥemmlet iɛdawen-nwen, xedmet lxir i wid i ken-ikerhen, barket wid i ken-ineɛlen, dɛut s lxir ɣef wid i ken-iḍelmen. Ma iwet-ik walebɛaḍ ɣef yiwen n lḥenk, sken-as wayeḍ. Ma yekkes-ak yiwen ubernus-ik, anef-as ad yernu aqendur-ik. Efk-as i win i k-itsuturen, ur ṭṭalab ara ayla-k i win i t-yekksen. Ayen tebɣam a wen-t-xedmen medden, xedmet-t akken ula d kenwi. Ma tḥemmlem widak i ken-iḥemmlen, acu n lemzeyya ara tesɛum? Ula d imednuben ḥemmlen wid i ten-iḥemmlen. Ma txedmem lxir i wid i ken-ixedmen lxir, acu n lemzeyya ara tesɛum? Imednuben daɣen xeddmen annect-a. Ma treḍlem i wid teẓram a wen-d-rren, acu n lemzeyya ara tesɛum? Imednuben reṭṭlen imednuben akken ad afen reṭṭal. Lamana, ḥemmlet iɛdawen-nwen, xedmet lxir, reḍlet mebla ṭṭmeɛ, akka ad tili lfayda tameqqrant, ad tilim d arraw n Sidi Ṛebbi Aɛlayen, axaṭer netta d aḥnin i widak inekkṛen lxir akked imcumen. Iḥninet, sɛut ṛṛeḥma akken i tt-tesɛa baba-twen.

Deg ddunit-agi, llan wid iffren ccer, llan deg wulawen-nsen seddaw tameslayt lɛali, tameslayt iḥedqen. Igad amigi ttusemman d at s inudmawen. Ccer-nni, ama d lɣucc, ama d tismin, iḥreq deg wul n bunadem, ad t-iffer s ssehla ɣef atmaten-is, lameɛna ur yezmir ara ad t-iffer ɣef Rebbi, imi kulci iban zdat wallen n win ukud nesɛa ccɣel. Rebbi yettmeyyiz ula d ixemmimen d rray n wul. ula yiwen n lxelq ur yeffir zdat-s lḥemdullah ur d-yettara ara rebbi i win yesɛan ccer deg wul-is ayen i yuklal akka ara s-yexdem gma-s yak lmeɛna xemmem rebbi mačči d win n bunadem ur as-yettara ara almendad n ddnub-is lmeɛna s lǧuda-s yettḥunnu fell-as yettṛaju-t ad yendem ad d-yuɣal ɣur-s s tuba Aytmaten d tiysetmatin nesɛa akk ul yaɣ ixedɛen. Qelbet Sidi Rebbi skud yewjed, naǧit ɣur-s skud iqreb, ad yeǧǧ abrid-is umcum, argaz lbaṭel ad yeǧǧ axemmem-is, ad yuɣal ɣer Sidi Rebbi ara iḥunen fell-as, ɣer Rebbi-nneɣ uneɛgwar ad yeɛfu.

Kunwi ttḥessisen, tumen meɛni ad ken-yeɛfu Rebbi ma yella teqrebem ɣur-s s wanuz, s tuba? Ad tinim ncalla, ma d lebɣi-ines. Ayetmaten s yessetmatin Rebbi yebɣa. Yettwakteb Sidi Rebbi iṣebber ɣur-wen, imi ur yebɣi ara ad issenger ula d yiwen, lameɛna ad awḍen akk ɣer tuba. Yerna ihegga fell-aɣ abrid n leslak. Abrid-is ur yeɛdil ara s s ubrid imdanen iḥesben zemren ad afen leslak d lɛafu s lxir i xeddmen. Abrid leslak i d-ihegga Rebbi fellaɣ illa deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ i wakken win yettkelen fell-as s laman, mačči f iman-is, d lxir i ixeddem, ad ittuslek. Win yumnen, Sidna Ɛisa yefka-d idammen-is ad imeḥḥu ddnubat wat ddunit, win iqeblen immut Sidna Ɛisa fell-as, D laman-nni i yesɛa deg wul-is i t-iselken. Almasiḥ d win i d-iwwin ɣef iman-is axessam sɣur imednuben. Netta ur ixeddem ara maḍi ddnub deg uqemmuc-is ur ili ara ddɣel. Netta mi t-reggmen ur irra ara rregmat, mi t-ttɛettiben ur isagud ara maḍi, lameɛna yessellem iman-is ɣer win iḥekkmen s lḥeqq. Ɛni ur aɣ-d-iǧǧa ara lmital deg wayagi nekkni iḥemmlen ad nerr ttaṛ i win i aɣ-iḍelmen? Sidna Ɛisa ur irra ara i yiɛdawen-is lḥeqq-nsen, mačči am at ddunit iqqaren tiṭ i tiṭ, ugel i ugel. D Sidna Ɛisa-agi i d-iceggeɛ Ṛebbi ɣer ddunit, ad immeḥu ddnubat-iw nekk d ddnubat-nwen. Acḥal i iɛateb s ufus n wid i t-isellmen ɣer lmut, lmeɛna di leɛtab-is, idɛa Ṛebbi s lxir fell-asen, inna-yas, A Ṛebbi, ɛfu-yasen, imi ur ssinen ara acu xeddmen. Acu ɣef iqebbel leɛtab amagi nni ur yuklal ara? Ittwekteb iwakken ad nidir nekkni i lḥeqq, ittwejraḥ ɣef ddnubat-nneɣ, yerreẓ ɣef lbaṭel-nneɣ, Leɛquba i aɣ-d-ittaken lɛafya teɣli-d fell-as s umḥeqqis, ay neḥla! D tidet, axemmem n Rebbi mačči d axemmem n wat ddunit, iberdan-nneɣ ur ɛdilen ara s iberdan n Rebbi. Llan wid iḥeqqren Sidna Ɛisa, llan wid i gezzmen fell-as, llan aṭas i ugin leslak-is, Lameɛna mazal iḥemmel-iten. Iṣebber ɣur-wen, ay atmaten d tistmatin, imi ur yebɣi ara ad yessenger ula yiwen. Amek ara nmenɛa si leɛqub n Rebbi ma nugel s lak ameqqran i d-ihegga fell-aɣ deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ? Talalit-is ur teɛdil ara s talalit ay nennum nekkni s wat ddunit. Ilul-d s tazmert n Ṛuḥ Ṛebbi, ur yesɛi ara baba seg ddunit. Lmut i yemmut diɣen, yella deg-s lxilaf. Immut mačči ɣef ddnubat-is netta, imi ur yesɛi ara ddnub, immut ɣef ddnubat n wiyeḍ, iwakken ad aɣ-yawi ɣer Ṛebbi. A leḥbab, tettagadem iḍ-agi ad tbeddem zdat Ṛebbi? Tḥesbem yewɛeṛ yebɣa ad yessenger at ddunit i nufqen fell-as? Ṛebbi ur aɣ-ittarra ara cceṛ i cceṛ akken xedmen at ddunit, S lǧudas, ihegga-yaɣ abrid leslak, ulama ur t-nuklal ara. Fiḥel acu tettxemimem kunwi akken tesseḥsisem leslak-agi i ttwaf deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Imken llan kra deg-wen i t-iḥeqren. Netta mazal ibɣa lxir-nwen. Ibɣa ad iɛteq tudert-nwen, ad kun-yefk tudert n dayem di laxert, ma tettkellem fell-as. Imi yedder dayem Sidna Ɛisa ɣer uyeffus n Rebbi,

Tɛeqleḍ belli ayen tesliḍ d tidet. Ma tebɣiḍ ad tfehmeḍ akteṛ ɣef leslak-agi n Ṛebbi deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ, aktbet-aɣ-d, ad awen-necgeɛ i tektabt isem-is La Voix du Salut, Abrid Leslak. Aktbet i La Tawes, Quartier du Jas, 13 950 Quai d'Olive, France. Aktbet i La Tawes, Quartier du Jas, 13 950 Quai d'Olive, France,